Хәерле көн! Без Самар өлкәсенең татар авыллары буйлап сәфәребезне дәвам итәбез. Узган тапшыруда без Мансур авылында булсак, бүген шушы ук Похвистневский район территориясендәге Мәчәләй дигән авылда. Алдан ук дөресен әйтеп сөйләшәбез, Мансур авылы халкы безгә төрттереп булса да кисәтеп куйды, менә Мәчәләйгә барасыз, андагы халык бүтәнчәрәк, алар кызуырак, алар цәпәләшергә бик ярата дип әйттеләр. Ә, әгәр цәпәләшмәсәк, туй, туй төгәл инде ул, дип сөйләшәләр, диделәр безгә хәтта. Сәпәләшергә, ягъни сугышырга дигән сүз инде. Сабан туйларда андый хәлләр булгалаган, күрәсең, ике авыл арасында. Монысы беренчедән. Икенчедән, узган тапшыруда Мансур авылында без чылаштырып, каты ч белән сөйләшүчеләр янында булсак, бүген цәцәк дип сөйләшүчеләр, ягъни без чәчәктән цәцәккә, цәцәкле чәйникләргә Күчәбез. Ә менә сәпәләшү турында авыл халкының үзеннән сорыйк әле.
Әллә каян таныдым сезне, әллә каян таныдым. Зур итеп язып куйган инде аңга. Манс- Мансурлар әйтә, цәпәләшергә ярата ниләр дип. Мәчәләйләрдә. Мәчәләйләр дип әйе. Ул дөрес дөрес сүзме ул? Ну бар иде.
Без а, сабан туена килсәк, алар безне сугып кына бибәрәләр, иде, алар килсә без ку- сугып бибәрә идек. Да, элек йөриләр дә, әле бетте ул, ни- ул ниләр бетте. Сугышсызлар да, кинашсызлар да юктыр әле. Ул нәрсәдән э, була торган иде? Дошманлыкмы ул бертөрле? Кызык идеме ул? Кеше күп иде, кеше күп иде. Кеше күп иде, шуннан. Кызыгы бул. Элекке телевизорлар юк иде, радио юк иде. Вот, без үскәндә. Кеше күп, жалко түгел.
Да, кеше күп иде, да. Ай, Алла.
Бригадларга бүленү кайчаннан башланды ул? Аны Кайчаннан мин беләсез? аны миңа хәтле бар иде инде.

сугышарга яраталар иде.
Авылдагы бригадалар турындагы сорау юктан гына килеп чыкмады. Бу төбәктәге татар авылларының төрлесе төрле яктан күчеп утыру өстенә Мәчәләй халкының чит нәселләр генә түгел, чит авыл кешеләреннән үк торуы да ачыкланды. Андый җирдә, әлбәттә, ызгыш, сугыш чыкмый тормаган.
1887 елына була инде шулар, шул тирә, шуларда вакытта киләләр бу якларга. Шул бире килгәч, беренче килүләр Суви, Сувиевлар, Канюкаевлар киләләр, Иваевлар киләләр. Вот шул шул халык килеп, монда Мәчәләйнең вот урта бер урнашалар. Вот Су, су каердә вот такая ике ярдә кушыла. Иван елгасыннан, Борис елгасыннан төшкән ниләрдә елга. Аннан соң Инеш елгасы бу ни авылның теге ягыннан килә торган елга бер җиргә кушылган җирдә. Шунда центральный шунда урнашалар инде беренче урын. Аннан соң ки, бүтән авыллардан килгәннәр, такы шулай күреш, күреш авыллар, четвертый бригадка, первый бригадка, шестой бригадка, отдельный, отдельный алар үзе ниләре белән урнашалар. И аннан соң гомер үтә-үтә бер-берсе белән кушылалар, бер-берсе белән кода-кодагыйлар булалар. Шулай итеп, авылыбыз бер, бер единый нигә инде нитә, единый авыл була, Мәчәләй авылы.
Менә шунысы кызык, э, бу районда э, төп өч татар авылы бар. Да. Э, Мәшәләй Мансур һәм э, ни? Алькина.
Алькина. Гали Гали авылы. авылы.
Ага.
Өчесе өч төрле авыл. Сөйләмнәре өчесе өч төрле ник алай икән ул? Ни өчен шундый төрлелек килеп чыкты икән? Ну, Без инде үзебезне Пенза өлкәсеннән без считаемся выходцы инде, как бы безнеке вот монда алты урам инде, каждый урам не, төрле авылдан килгән инде, Пензенский областьтан инде кил- килгән без как бы. Әйе. Вот. Мишәрләр без, без монда инде как бы. Алькинаралар как бы чистый татарлар инде үз- үзләрен считать итәләр алар. Безне, щ- безне саныйлар алар дикий татарлар инде мишәрләр вот шулай бы. Ну, Шулай инде аларны мин инде тарихларын сезгә китерә алмыйм. Анда картлар сөйләрләр сезгә. Вот э, авылда хар муллалар белән сөйләшерсез, алар сезгә больше сөйләрләр инде. Э, авылда шулай ук э, бу ни сүзен сөйлим инде мин мансурлар сүзен сөйлим Э, авыл халкы бригадларга бүленгән, һәр бригадтагы кешене кушаматыннан эзләп табып була дип әйтә. Була, була.
Әле дә бармы шулай? Бар да, була. Бригад дигәне нәрсә? Бүгенге көндә бригад нәрсә ул? Урам, урам, вот определенный не метраж, инде шай урам, анан инде бүтән бригадына инде ул да. Кушаматлар нинди кушаматлар бар? Иң оригиналь кушаматларын әйтә аласызмы? Ну, бөтен животный мир, куяннан аюга хәтле. Төлке, бүре. Да, бөтенесе бар да, кышлар да бар.
Бригадта уртача ничә кеше була анда? Ничә гаилә дип әйтик микән инде? Бер гизәр гаилә, гизәр гаилә иде бригадта.

Бүтән җирдән куяннар, бүтән авылдан алар.
Авылда ничә зират бар бүгенге көндә?
Субханалла, хәзер ут инде 8-8 әү микән? 8 зират. 8. 8 зират, да.
Ни өчен шулай бик күп алар?
Ни өчен? Вот килгәннәр, алар һәр бер приват үзенең ниен иткән.

Тугыз йөздән артык бала укыган вакытлар булды. Тугыз йөздән артык бала укыды. Өчәр класс, икешәр, өчәр класс укыдылар. Зур, зур безнең авыл иде. Руслар әтәй үзләре элек кебек әле ул Китай население дип кенә әйтәләр. Китай население мәчәләй, шундый зур. Аннан соң инде Подбельскида ни... Хәзерге вакытта, конечно. Птицафабрика строить иткәнгә күрә. Халыгыбыз, яшьләребез күбесе ары китте, Подбельскида безнеке 100, 100 дән артык йорт анда, Мәчәләйдән киткән яшьләр 100 дән артык йорт.
Бабаларының Мәчәләйгә күченеп килү сәбәпләрен җир җитмәү белән аңлата аксакаллар. Бирегә беренче булып күчеп утыручылар 80 олауга төялеп, өч ай буе килгәннәр дип тә сөйлиләр. 19 гасыр уртасы алай ук борынгы тарих түгел. Шуңа күрә халык сөйләгәннәргә ышанмаслык сәбәп күренми. Аннан соң, үзегез күреп торасыз, мәчәләй җирләре дөрестән дә кызыгырлык, уңдырышлы кара туфрак бит. Сүз уңаеннан җир дигәннән, Мәчәләй авылына 1859 елда гына нигез салынса да, 1901 елга караган документларда авыл халкының 4000 дисәтине җире булганлыгы теркәп куелган инде. Бер дисәтине җир, менә 4000 не исәпләп чыгарыгыз, Бер дисәтине җир, бер бөтен йөздән тугыз гектар дигән сүз хәзерге үлчәмнәр белән әйтәбез икән. Җир, э, җир эшкәртү белән шөгыльләнү һәм э, Теге иген игү шул вакыттан ук калган, шул вакыттан ук килгән һөнәр. Бүгенге көндә бу яктагы җирләрнең күпчелегендә көнбагыш үстергәннәрен без инде күреп белдек, моңа кадәрге тапшырулардан да. Һәм хәзер әлеге дә баягы Ринат әфәнде белән без сөйләшәчәкбез көнбагышның үзе турында. Чөнки моңа кадәр без әле бу культураны, хәзер тиз генә монда басам. Без әле бу культураны ничек итеп эшкәртү процессы турында бер дә аңлатмадык кебек. Ренат, бу сезнең хуҗалыкның продукциясе, әйеме? Әзер. Әйе, әйе, да. Бу калиброванный симәнке дип атала инде. Бу эресе генә алынган дип аңлыйм инде. Бу инде да, бу каймагы гына инде можно әйтергә шулай да. Самый эресе генә кассе инде вот бара нитергә, пакетларга жарт итәләр, бездән алып инде как бы и ана инде халыкка саталар кибеттә. Бу фәкать шуның өчен генә китә. Да, бу шуның сартын гына китә, шуның өчен генә. Да, моны вага инде китә вот нигә, экструдерга майга китә. Э, май аша. Май сугуны сез үзегез башлый эшлисез? Да, үзебез эшлибез.
Ул нәрсәдән гыйбарәт? Пресс белән ниткәч, пресс белән э, сыккач чыккан май да бүтән берничә тәсе юк маны?
Бу инде как бы экструдер аша уздырабыз инде бөтен полезный ниләре, качестволары шул майда кала инде аныкы. Ул как бы и горячий отжим да это булмый, салкын отжим да это булмый. Ул үзенә бер төрле шундый э, ни белән инде как бы технологиясе белән. Ну, как бы бик полезно. Халык бик ала бездән яратып. Менә ул экструдердан чыккан май, ул нәрсә дип атала? Ул теге нерафинированный май буламы ул бер төрле?

Күрсәтербез алып куша. Берне табырбыз. Ничек берне генә алып бетерделәр мумайны? Алып бетерделәр инде, весь бетте да. Ну, вакыты инде әле шундый, әз генә вот ниттегез сез, опоздать итеп килдегез инде. Әз генә иртәрәк килгән булсагыз, без сезгә күрсәтеп бирә идек бөтенесен дә. Кайдан килеп алалар? Әллә авыл эчендә таралып бетә дә шуңа гына җитәме алмай? Авыл эчендә дә тарала, ниләргә дә без атабыз, бүтән өлкәләргә дә перемга да атабыз. Вот безнеке продукциябезне тып шул ук эре көнбагышына да перем бик яхшы ала и маена да перем яхшы ала. Самара шулай ук ала, как бы вот авыл белән генә нитмибез, мәшәкатьләнмибез. Бүтән өлкәләргә дә китә. Гектарыннан күпме уңыш алына, чамалар өчен?
Төрлечә була инде. Бездән генә, безнең технологияләрдән генә зависеть итми, бик күп Мине Аллаһның кулында природадан, яңгырлардан как бы, ну, средний инде 15-20 центнер алабыз без. Ул әйбәт санала инде.
Ул инде әйбәт санала, да, әйбәт. Инде бар кайсы халык э, предприятиеләр 30-ны да алалар инде, алар, но ну, алар алалар в основном не, гибридный на теге. Э, кайсы инде майга бара, безнеке инде вот как бы барак неге, эреге, анан инде калганнары второй майга иберәбез. Безнеке эз генә инде нирәк. Ну, 20 центнер ала башлай инде, яхшы инде.
Ринатның хуҗалыгында кулланылышта авыл халкыннан арендага алынган 3100 гектар җир бар. Килешүләр төзелгән, җир хакы түләнә. Хуҗалыкның авылга техника белән ярдәм иткән чаклары да еш булып тора. Бар да канәгать. Ләкин авылның барлык җире дә Ринат кулында дип уйламагыз.

Ага. Очень большой спрос есть на нее, вот розовый. В Татарии тоже очень много, вот э, знаю ребят, которые вот теплиц держат, у них тоже вот. В основном все занимаются вот пик парадайзом.
Яшелчә үстерү нечкәлекләренә алдагы тапшыруларда аерым тукталырбыз. Әлегә Мәшәләй авыл җирлегендәге тагын бер яшь фермер белән танышыйк. Анысы да әтисе башлаган юнәлешне дәвам итүче чечен егете Юсуф.

Сез яшь вакыттагы, менә сез Ренат кебек вакыттагы авыл нәрсә белән яши иде? Без яши идек мал-туар и авыл күп халык күп булганга күрә калымга йөриләр иде, шабаш дип әйтәләр, калымга. Вот чит мукшы авылларына, урыс авылларына баралар иде калымга, җәй көнне. Балар срут итәләр, сруб, сруб. Да. Вот. Плотниклар Әйе, да, да, да, әйе, плотник. Сарайлар, домнар строй итәләр, өйләр строй итәләр иде. Хәзерге көндә калдымы андый плотниклар? Юктыр. Әлеге көндә бетте. Кая китеп бетте алар? Үлеп беттеләр барда, беттеләр халык. Дәвам итүче кеше юк?
Дәвам итүче юк.
Әле киләләр чит авыллардан инде. Сезгә эшләргә килә.
Әйе.
Мансар авылы йөри әлдә, вот Мансар авылы. Вот. Если что, они...
Новый Мансуркин дип авыл бар, шуннан килеп йөриләр инде. Ә Мансурлар әле эшли агач. Әле да агач эш да эшлиләр анда. Ә бездә бетте инде. Урман ташыйды, утын ташыйды, унар машина ала идек. Строительләргә урман утынга, утын кисәргә дүртәр бишәр машина кыш көненә. Вот. Заманалар алышында әле, алышында, күп алышында. Күпме мал чыгадыр авылдан? Көтүе күпмерәк иде? Бездә 6 көтү иде. 6-7 баш артыгы белән 6-700 мал иде. Частникта гына, частникта гына, колхозны әтмибез. Колхоз... Кая куып бетерәләр монда җир җитәрлек соң? Җир бер ни юлән юк иде. Без капкара кала иде, бөтен җир капкара кала иде. Кинил буйлары, су буйлары ял иде. Килеп, кыйнып була, су кереп була, әле су буйларына килеп булмый. Бурьян, бөтен ирдә бурьян. Хәзер, хәзерге көндә күпме ни көтү күпме чыга? Көтү вот, вот и көтү, 30 баш авылыбызга. Ә качандыр 600 баш иде.
Мәчәләй авылының 1979 елда төзелгән мәдәният йортында без, дөресрәге моны мәдәният сарае комплексы дип тә әйтсәк була хәзерге тел белән. Сүз уңаеннан, менә шушындый ике катлы тамаша залы булган. Мәдәният йортлары бу районда бүтән юк. 450 кеше сыешлы э, зал бу һәм э, ул елларда 79 нчы елда төзелгән бу. Ул елларда э, инде Мәчәләй авылында 3000 3000 ярым тирәсе кеше яшәгән. Индийский кинолар куйган вакытта монда бөтенләй дә кеше сыя торган түгел иде. Рәт араларына, кырыйларга өстәмә урындыклар куеп бетерә торганнар иде дип Сөйләде авыл халкы. Менә шушындый зур администрацияләре, китапханәләре белән бергә төзелгән, гөрләп торырга тиешле зур бинада бүгенге көндә хәтта ЗАГС буларак кулланган зал да, кызганычка каршы, менә шушындый оранжереяга әйләнеп бара шул.
Началение этеп китәргә кирәк. Бездә вот 30 еллык уздырган идек юбилей бу мәчетнең. Бу беренче мәчет Советлар Союзы вакытында безнең ветеран сугышчылар инде. Алар добивать ителделәр. Әллә нинди зурлык, авырлыклар аша. Аларның монда заслугалары бик зур. Шул беренче мәчет советлар чорында төзелеште. Аның бездә китабы бар, мин сезгә биреп ибәрәм аның китабын. Әйтергә кирәк, ул мәчетнең төзелешендә сүтки бөтен халык бөтен нәрсәне биреп, шул хәтле булышып, шундый авырлыклар белән сүтки. Бөтен, бөтен авылыбыз катнашты. Да, аның хәзерге вакытта да шул халык булмаса, бу мәчетләрне тотып торып булмый.
Авыл халкының тырышлыгына, хезмәтенә күрә аның тамагы һәрчак тук, әмма артыгы да юк. Шулай бер көе генә яшәп яталар. Хәл-әхвәл сорашканда да бер көе Аллага шөкер диләр. Ә яшьләр бер көйгә генә барган салмак тормышка гына риза түгел шул. Шуңа күрә китәләр дә. Бөтенләйгә түгел дип ышанасы килә. Авылга өмет бар әле. Яшьләр шәһәрдә вакытта нигезне, телне саклаучы аксакаллар гына булып торсын.
Менә сезнең якта гына кулланышта булган сүзләр, нинди дә булса кызык сүзләр бармы? Сездә капка дип әйтәләрме, кабак диләрме? Кабак. Кабак.
Кучака.

иммунная системаларга.
Тапшыру азагында нинди дә булса нәтиҗәләр чыгарырга тырышу безнең гадәткә кермәгән. Шулай да кайбер моментларына, урыннарына игътибар итмичә мөмкин түгел. Мәсәлән, чечен егете Йосыф теше тырнагы белән авыл җирлегенә ябышып, авыл хуҗалыгы белән җенләнеп э, яткан кеше, беренчедән. Икенчедән, ул читтә яшәсә дә, Инде гаиләдән башка мөхитне күрмәсә дә, үз халкының мөхитен күрмәсә дә, бик яхшы сөйләшә үзенең туган телендә, беренчедән. Икенчедән, ул үзенең халкының тарихын бик яхшы белә һәм аның нәсел-нәсәбе турында сөйләшә башлагач, ул үзенең нәселенең гербын белүе дә, аның нәрсә аңлатканлыгын һәм үзенең ыруының төгәл нинди ыру икәнлеген аңлап сөйләшүе дә шаккаттырмаска мөмкин түгел, әлбәттә. Моннан тыш, ул, хәтердән белмәсә дә,